Oromo saa adek mar onyango kamoro amora ma intie amosi ni oyawore kendo machiegni mar winjo weche manyien mokwongo gin thuond weche. Jatend piny owacho wacho ni onge midhiero e kinde gi kweth mobalo. Duol mandiko jopuonj e tich TSC gi riwruoge mag jopuonj ne ochopo e winjruok mar mero jopuonj osara. Jakom duond bura mar ODM pacho kae oloko chung' mare kendo lando ni obiro laro kom od bura ma Suba South. Jaod bura ma Nyatike osingo mar medo siro somo kaka yor loko ngima jopiny. Kod jogo eko mane oyudo hinyruok e gwenge mag Jimo East Nyakache ne oyudo sir e kinde ma ojiwgi mondo giket kwe. Ne mago e kind mamoko arwaki ni machiegni nyinga Ronaldo Guto. Jatend piny owacho migosi William Ruto wacho ni oonge gi midhiero moro amora gi kweth mobalo gi piny owacho. Kane owuoyo Sing'alo e kinde limbe mare mamedo dhi nyime gwenge ma Imbo, Ruto ne owacho ni en kare kweth mobalo keto piny owacho e wi koke. Ruto kata kamano ne ogolo siem ni kweth mobalo nyaka chwal ting' margi e bwo kwe. ne owacho ni giikore mar chugo apis ogayi mar kweth mobalo mar neno ni giyudo mwandu mabiro konyo chwalo tijgi e yo ma owinjore. Ne owacho ni apisno ero biro bedo gi ting' mar menyo piny owacho mare kendo neno ni gitiyo ne jopiny e yorno ero makare. Kwedo tulo kaka yor keto piny owacho e wi koke ka ochayo kethruok mag mwandu mane obedo e kinde ng'anyo mane oluongi gi ogayi mar Azimio molo Raila Odinga ka oyango timbe ma kamago kaka ataro mar chike kendo ma ok nyis hera ne piny Kenya. Urusi ne omedo gi osara ma nitie e kind atamalo abiriyo gi apar. Tok rem chopo e winjruok e kinde romo ma ne okelo kanyakla TSC gi riwruoge mag jopuonj e wi meto mar osara ma nitie e kind atamalo ariyo nukta ang'wen gi ochiko nukta abich. TSC kod riwruogego eko ne ochopo e winjruok e kinde ma ng'ur moko pod nitie ni mano ok e ginoero ma bende ne gigeno. kaka osa jopuonj koro biro bedo. Jogo mantiere grade B5 ma thothgi nitie rang'iny mar primary ibiro medi omenda maromo gana ariyo gi prabiriyo kod ang'wen. Ma nitie grade mar C2 ma ichako godo puonj ibiro medi gana ang'wen mia achiel prauchiel kod ang'wen. Grade C3 ema biro yudo medruok maduong' ma en gana abich mia achiel prang'wen kod achiel e kinde ma grade D5 ma bende ema nitie malo biro yudo gana ang'wen mia aboro praboro kod adek. Apisa maduong' ka duol mar TSC e, Nancy Macharia ne okawo okang' mar kweyo jopuonj mapok oyudo sachgi mar dwe mar aboro. Resitu ibiro medi omenda maromo gana ariyo mia achiel e kinde ma jowetegi e bwo gred mar D4 ibiro medi balang' mag udi ma romo gana aboro gi mia abiriyo. Riwruoge mag jopuonj kata kamano owacho ni medruok ma omigi tin mokalo. Mag Muhoroni e kaunti ma Kisumu koro korgi ofuongore tok yudo sir mar omenda kowuok kuom MCA mogwel Regina Kizito ne somb jopuonjre. Achiel kuom jonyuolgo eko ma bende nyinge Rosemary Akinyi Onditi ma nyathine iluongo ni Calvins Owino masomo St Augustine ka ndege e gwengego eko ne odwoko erokamano mokalo ka owacho ni koro oikore mar tero nyathi sikul tok yudo sir ma kamano ma bende ne owuok kuom jatelo noero kamano ne MCA mogwel Regina Kizito kaluwore gi chuny ma bende ne onyiso ka okwaye mondo omed chwalo kony ma kamano ne oganda mamoko ma bende nyalo bedo gi dwaro. Nicholas Bright Okoth ma bende en achiel kuom jopuonjre mane oyudo sir ma kamano ne odwoko erokamano ne MCA ka owacho ni oyudo jol maduong' mokalo e yorege mag somo. to an e form one koro gima nya wacho ni en ni okonyowa koro sani kata factory mane baba wa tiye to nolor koro pesano Aneno kokonyowa kumoro kuma onya konyowa. Eh, anya ng'ise ni asante sana kuom konyowa nikech eh, nok wanya nyalo bila konyno but koro asante sana kuom konyowa. Mikai Regina Kizito oyango ni en kod mise ma bende chiwo sir eh, ne weche mopogore opogore moting'o somo kaachiel kod thieth e kind mamoko ka owacho ni maino ne oketo mokwongo e wechego eko mag somo kaluwore gi kwayo ma bende ne oyudo kowuok kuom ah, jopiny mathoth ka owacho ni nyaka chop kindego eko ma bende ne ochwale kony nitiere kwayo maloyo kanyo mia achiel gi prabiriyo ma bende ne osechiwo ka kuom mago osiro somb jopuonjre maromo praboro kod abich gi omenda maromo gana adek kuom japuonjre ka japuonjre ma duto te oywa- owacho kanyo ni otiyo kod omenda maromo gana mia ariyo prabich kod abich owacho ni siro ma kamae otimo ko- kokalo Ofuke en owuon kaachiel kod sir mag osiepe kaachiel kod tudruok mamoko ma bende en go. Osingo mar medo chwalo chenro ma kamago e ndalogo eko mabiro mar neno ni jopuonjre omedo dhi skul kendo mago ma okwamo pacho owuok kendo riwore gi kuondego eko mag somo.